Yeah atiefoɔ mema mo nyinaa mo aha biom ɛba ɛyɛ share wisdom so na ɛyɛ dwumadie bi a ɛyɛ me ankasa a yɛfrɛ me Dicken Evans Asante Dapaah na makɔfa aba na deɛ yɛyɛ ne sɛ Nsɛm bebree na anaasɛ nneɛma bebree na ɛrekɔ so wɔ wiase, na yɛfa mu bi a, na yɛakyerɛkyerɛ mu, na yɛakyerɛ yɛn adwene wɔ ho, na yɛatu wo fo. Na wo nso so no, kakra a wo nso so no wowɔ biara no, wo nso so wode aka ho, na afei wode atu anammɔn papa. Na kakra a mepɛ sɛ me ne wo ɛka ne sɛ, ma w'ani nna hɔ yie sɛ woyɛ Kristoni a. Nsɔre yɛ adeɛ a yɛn Akristofoɔ ɛba yɛn so. Kristoni a ɔmfa nsɔhwɛ biara mu no, Okristoyɛ no yɛ a na nsi pi. Ɛnwie pɛ yɛ soso. Sɛ nti no, nsɔre yɛ adeɛ a ɛwɔ hɔ ma yɛn Akristofoɔ. Kristo no yɛsɔɔ no hwɛe. Nti yɛn nso so yɛbɛsɔ yɛahwɛ. Na ɛnnɛ mfatoho bi a mepɛ sɛ meyɛ yɛ aboa bi a yɛfrɛ no adoe, monkey. Adoe yɛ aboa bi a ne ho ani ka yie paa. Na adoe yɛ aboa bi a sɛbesɛbe wode no ba fie a, yɛ a na ne ho ani ka paa. Na mmerɛ bi adoe ka kyerɛɛ ne nuanom sɛ. ɔno deɛ ɔgyae kwadu di. Na wagyae kwadu di no, na yɛnim sɛ adoe deɛ n'aduane a ɔpɛ paa anaasɛ ne favourite food a ɔpɛ paa ne kwadu. Na adoe kaa sɛ wagyae kwadu di. Ɛyɛɛ ne nuanom bebree so na adoe wagyae kwadu di ampa. Na Adoe ka kyerɛɛ wɔn sɛ wɔagyae akɔdidi esiane sɛ wɔahu aduane foforo bi a saa aduane no ara na ɛsɛ sɛ wobedi. Na ne nuanom a wɔwɔ hɔ no, ɛyɛ wɔn naa. San so wɔnim sɛ Adoe deɛ, aduane bi te sɛ keeki, Adoe ɔmpɛ. Aduane bi te sɛ fufuo, Adoe ɔmpɛ. Aduane bi te sɛ tuozafi, Adoe ɔmpɛ. Na n'aduane a ɔbɛpaa ne kwadwo. Nti Adoe yi so ka sɛ wagyae kwadwo di? Me ne aduane bɛn paa na Adoe ɛreba abɛdi? Hey, ɔdɔfoɔ, asɛm a me ne wo ka yi, ɛyɛ nsɔhwɛ asɛm na me ne wo ka. Temptation. Temptation ɛtumi to abere biara. Okristoni ɛbɛtumi ato baabi biara. Nanso so no, Sɛ wowɔ Kristo no deɛ a, Onyame bɛma wo ahoɔden a wobɛtumi de a overcome. Because Kristo no ogyina asɛm no so de overcomee temptation. Na adwene yi, asɛm a mereka yi, mentoa so. Na adwene yi hunu sɛ, sɛdeɛ ɔpɛ sɛ ɔma adɔfoɔ no nyinaa hu sɛ ampa sɛ wagyae kwadudie nti no, kwadudie a na na ɛsi hɔ no, ɔyɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛforo na wasi fam. Na ama wɔahu sɛ kwadu no a bibire wɔ soro no a wɔnim wɔn nyinaa hu sɛ abere yi adoe tumi foro na so si fam na sɛ wɔanni kwadu a na ɛsɛ wɔagye adi sɛ ampa adoe yi wɔagyae kwadu di. Adoe aforo kwadu yi na osii fam. Na ɔforo sii fam no ɛna adoe ka kyerɛ wɔn sɛ manka nkyerɛ mo sɛ me magyae kwadu di. Na wɔn nuanom wɔbɔɔ wɔn nsam maa adoe. Na adoe saa abien na no ka kyerɛ wɔn sɛ, ɔno kura obetumi aforo. Wɔ abere a kwadua a abiribiri wɔ hɔ yi, obetumi ate. Na ɔde abrɛ wɔn wɔ fam, abere a ɔno ondi. Na adoe ampa, ɔforoe, ɔkɔɔ soro. Na ɔtee kwadu yi de baa fam. Ampa. Ɔde maa ne nuanom. Ne nuanom ɛyɛ wɔn nwanwa. Ei! Ɛɛ! Ado yi paa mpa nie. Ɛna wɔkɔhu kwadu yi paa bere bi wɔwɔ sei a, wɔatumi ate kwadu yi de aba fam a bere a wɔanni kwadu yi. Ei, ɛne ado yi nsesaeɛ a ɛba ampa. Na ado yi san ka kyerɛ wɔn sɛ wɔbɛtumi ayɛ dɛn? Asan aforo kwadu yi akɔ soro akɔte Kwadu yi firi soro de aba fam hwanihwani ho aberɛ a ɔyɛ dɛn? Ɔndi. Ampa, Ado yi deɛ ɔseɛ yɔɔyɔ. Ɔforo kɔɔ soro kɔtee Kwadu yi de baa fam hwanihwani ho na ɔde maa wɔn. In fact, wɔn a na anaa sɛ adɔfoɔ a na wɔwɔ hɔ nyinaa bɔɔ wɔn nsam maa Ado yi. Wɔka kyerɛ adwene, wɔka sɛ ampa nsesaeɛ aba. Anigyeɛ ɛne deɛ. Anigyeɛ mu na adwene sa ka kyerɛ wɔn sɛ wɔbɛtumi aforo akɔ soro. Wɔbɛtumi akɔ akɔte kwadu no ɛde aba fam. Wɔbɛtwa ne hwa no ho, wɔde bɛhyɛ n'anum na ɔndi. Ne nuanom ka kyerɛ no sɛ, Adwee, sɛ wotumi yɛ saa ade wei deɛ, na ɛsɛ nkyerɛ sɛ ampa nsesaeɛ aba paa. Ampa adwee yɛ ɔseɛ yɔyɔ. Ɔforo kɔɔ soro. Ɔkɔtee kwadui de baa fam, hwanehwa ne ho. Na adwee de kwadui hyɛɛ n'anum. Na adwee de kwadui hyɛɛ n'anum sei. Mmerɛ ɔde hyɛ n'anum ara pɛ, adwee yi kwadui brɛ. Adwene na ntumi nyi kwadwiri mmiri. Adɛn? Ɛnyɛ ɔno aka sɛ wagyae kwadwiri di. Ɛnyɛ ɔno aka sɛ ɔne kwadwiri bie mu yi. Menkɔ bie adeɛ anum a adeɛ di kwadwiri nyinaa. Adeɛ di kwadwiri nyinaa o. Ɔdɔfo wadi kwadwiri nyinaa. Meka susu sɛn? Yɛyɛ Kristofoɔ. Ɛma yɛnyɛ yɛn ho sɛ nsɔre biara no yɛbɛtumi a overcome anaasɛ adeɛ biara ɛyɛ nsɔhwɛ deɛ yɛnyɛ kristofoɔ deɛ yɛdɔ kɔto deɛ a yɛbɛtumi ahwira atra ɔdɔfo be careful Yɛahwɛ yie, nsɔre yɛ adeɛ a sometimes no ɛnyɛ sɛ wo ara na wotwetwe ba anaasɛ wo ara na wokɔpɛ. Ɛtumi tu wo kwan mu. Yɛwɔ obi nso so wɔ hɔ a, wo ara wosɛ da hwɛ w'ahoɔden sɛ w'ahoɔden bɛtumi a overcome nti wode wo ho to w'ahoɔden so na wode akɔ akɔfiisi saa nsɔre no. Ɛba saa woanyɛ careful a, ɛhɔ na wotɔ nsɔre mu a animguaseɛ bɛba no. Meeka si so sɛ, woyɛ Kristoni a woafa Kristo sɛ wo Wura ne w'Agyenkwa. Menim sɛ woyɛ Kristoni deɛ, nsɔhwɛ bɛba. Na nsɔhwɛ no ba a, ɔkwan bɛn na wosi ɛyɛ dɛn? Ɛhandle saa nsɔhwɛ no. Wopepere wo ho kɔtɔ nsɔhwɛ mu. Wopepere wo ho akɔtɔ mu. te sɛ deɛ adu yi yɛyɛ yi wonim sɛ kwadu yɛ adeɛ a ɛyɛ wo favorite food wasakyerɛ nti wosi kwadu no wonni biem wasakyerɛ nti wosi mmaa asɛm no wagyae wasakyerɛ nti wosi nsanom no wagyae wasakyerɛ nti wosi korɔno no wagyae wasakyerɛ nti wosi kɔnkɔnsa no wagyae wasakyerɛ nti wosi atorɔ no wagyae na sɛ wagyae deɛ a Ɛnneɛ mɛmfa mfa mbosti wo ho sɛ wo agyan nti no wokɔto wodɔ kɔto koraa anaasɛ wokɔto saa nsɔhwɛ no koraa no a ɛnyɛ adeɛ a wobɛtumi ato mu ɔdɔfoɔ deɛ meka nyinaa ne sɛ sɛ wode wo ho to ahoɔden so a nsɔhwɛ biara nni hɔ a wobɛtumi a overcome. Wontumi ni nsɔre so nkonim da abere bi a wode wo ho wode wo a wo ho bɛto ahoɔden so no. Wontumi ni nsɔre biara so da. Na mmom sɛ wode w'akwan nyinaa hyɛ Kristo nsa na ɔde Kristo yɛ wo susudua wɔ abere ne adɔn nyinaa. Nsonoe biara nni hɔ a, ɔdɔfoɔ, wontumi overcome. Na wode Kristo yɛ wo susudua no, na Kristo no nsɛm bɛn na waka? Nsɛm bɛn na Kristo no aka? Na adeɛ bɛn na Kristo yɛɔyɛ a ɔtumi overcome nsɔhwɛ? Ɛyɛ Onyame asɛm. Sɛ wokwatiri Onyame asɛm a, ɔdɔfoɔ, wontumi nyɛ biribiara. Enti Kristo N'asɛm no na ɛnante. Ma Onyame asɛm nyɛ wo kwan so hann. Ma no nni w'anim kan wɔ biribiara a woyɛ biara mu. Sɛ Onyame asɛm di w'anim kan a, nsɔhwɛ biara nni hɔ a wontumi nhwɛ nkyira. N'ano, Satan ɛconfrontiw Jesus wɔ bepɔ no so no, ɔse, Na yɛatwerɛ sɛ. Hwan na atwerɛ sɛ, Twerɛsɛm no se, Nsɔhwɛ deɛ ɛbɛba o, nanso so no sɛn na woka, Bible no se sɛn? Sɛ wone Onyame asɛm deɛ a, anaasɛ Onyame asɛm no nte wo mu deɛ a, ɛneɛ ɛbɛyɛ den. sɛ nsɔhwɛ no, wobɛtumi ayɛ dɛn a overcome? Akristofo bebree na ɛse wɔn asakyera, wɔn agyae nsa nom, nso so wɔnom nsa. Wɔnom nsa sie. Kristofo bebree na ɛse wɔn asakyera, wɔn agyae adwamammɔ, nanso so no wɔkɔ so abɔ adwaman. Kristofo bebree na asakyera na wɔn se korɔn no wɔn agyae, nanso wɔkɔ so abɔ korɔn. Kristofo bebree na asakyera. Ɛna ɔso agyae kɔnkɔnsa. Nanso kɔnkɔnsa ɛkɔ so wɔ wɔn abrabɔ mu. Ɔdɔfoɔ, ɛyɛ nneɛma bi a ɔsɛfoɔ no de atwintwan yɛn akwan mu. Ɔde ayɛ nsɔhwɛ abere ne adɔn nyinaa a ɔde brɛ yɛn. Na yɛn ɛsiane sɛ yɛnkan twerɛsɛm no nti no, nsɔhwɛ no ba a, yɛntumi ne akɔ akɔtom. Ɔdɔfoɔ, kakra a mereka akyerɛ wo ne sɛ, sɛ wobɛtumi adi nsɔhwɛ so a, ne neɛ ɛwɔ sɛ wosua twerɛsɛm, wosua Onyame asɛm, wosua Onyame asɛm, na woma w'adwene mu yɛ dɛn ɛda hɔ. Ne saa yɔ no sɛ ɔyɛ saa deɛ a, ɛneɛ Onyankopɔn ɛsoso ɛbɛtumi agye wo afi nsɔhwɛ biara a wofa mu biara. Ɔdɔfoɔ, kakra a mepɛ sɛ meka kyerɛ wo ne sɛ, yɛnyɛ ahwɛyie mma yɛnyɛ yɛn ho sɛ yɛde yɛn ho reto yɛn ankasa yɛn nimdeɛ so, yɛn ahoɔden bi so, ɛde a ɔyɛ overcome temptations. Sɛ yɛyɛ saa deɛ a, ɛna na yɛtwetwe nsɔhwɛ no mmom ama yɛn ankasa yɛn ho. Okristoni a ɔka ntwerɛsɛm no ɛden paa ma ne sɛ ɔbɛtɔ nso ansɔhwɛ no mu. Nti no ɔdɔfoɔ, yɛnya hwɛ yie. Ne ne ani nna hɔ. Nsɔeɛ yɛ adeɛ a obi nkɔfa mmrɛ wo, nanso so wo ankasa bɛtumi akɔtɔ mu? Na mmom wonim twerɛsɛm no a, twerɛsɛm no bɛdi w'anim kan, na ɛno bɛma watumi ayɛ dɛn? A overcome nsɔhwɛ no. Temptations yɛ adeɛ a ɛkɔ so bebree. Esiw hɛn abram a hɛn akwan mu sɛ yɛyɛ Kristofo yi. Ɔdɔfoɔ, hwɛ yie, yɛ ahwɛyie pa ara. W'anammɔntuo biara a wotu biara no, yɛ ahwɛyie. Ma w'ani nna hɔ na te w'anim na hwɛ sɛ Onyankopɔn bɛma n'ani ayɛ dɛn. aba wo so. Nyame nhyira wo. Nyame nka wo ho. Nyame ntena anim nkyerɛ wo. Ɛsiane sɛ woyɛ Onyame ba. Onyame dɔ wo. Onyame ka wo ho. Onyame bɛhyɛ wo dene. Me mpaebɔ nyinaa sɛ Onyame mu ahoɔden a wobɛtumi de asua twerɛsɛm no na watumi anya mu nteaseɛ na watumi de anante. Nyame nte na ne mu nsa nkyerɛ wo ɔnyɛ ɔkɛseɛ Nyame nhyira wo Nyame nka wo ho ɔmmɔ wo ho ban ɔnyɛ ɔkɛseɛ Ɛfrɛ me Dicken Evans Asante Dapaah Me som wɔ Love Baptist Church wɔ Daaban Panyini, Kumasi Me sɔfo panyini ne Rev. Isaac Agyema Love Baptist foɔ members nyinaa Nyame nhyira mo Mekyia mo nyinaa Nyame nka obi biara ho Nyame yɛ adom a yɛsan bɛhyia bio Na adeɛ a yɛpɛ sɛ yɛkasa fa ho bio no yɛ adeɛ a yɛfrɛ no marriage, awareɛ. Marriage, awareɛ. Nti ɔdɔfoɔ, me next episode no, yɛbɛkasa afa awareɛ ho. Awareɛ yɛ adeɛ a ɛho hia yie pa ara. Ɛyɛ institution bi a wode mu kɔwura mu a, it's a journey of no return. Na bebree awareɛ retɔ ba ha, bebree aware a ɛtɔbae, titiriw Akristofoɔ. Na nnɛ, eem, Nyame adom na sɛ hyia the next episode no a, mɛkyerɛkyerɛw sɛdeɛ awareɛ, esi, Akristofoɔ si ware na ɛyɛ fɛ na ɛyɛ fa. Nyame nhyira wo na ɔnka wo ho wɔ Yesu din mu. Bye bye.